An da gontat er pros e kont gant Jean du-mañ. Jean a zo chom bar vilaj du-mañ. Kot a gommas kozhañ nav ha pevar-ugent. 89. Met alies an do enei, alies ma c'halon, kar o nerz teia. Hag an dialpon a rir, Ale Jean, mon preuve e con, aien non, brema ha ben penzetiam ha goukouk te dana, o ma vla bien poenoar er goukouk kanaha, kar mi meus mizer, mi meus koan, non ka kat a has, Vino 'm eus kasaeret ul lagad gant ur boan euzhus pedet ben deus taleg ma c'hej bekadiviñ ma zoaz. Ya, goudouarc'h on, an amzer zo bet dir met se dremeno dec'h, ezhomm grizhenn ha tro, ya met n'on ket kat c'has. Ma, Jean, tu, Al loened 'vez soignet, an dud 'vez. Me a dalata ma deufe neuze dont o elanoc'h, of wel o kae ma vlah bihan, pa vilen he stardi has, surtout en noz. Fe lâra meus ma deufe dont o eljan. Pa eai, alors ma chère patiente, qu'est-ce qui vous arrive comme ça? Prasant eo e ganer. O, dokter, me meus poan, Me 'm eus c'hoant ur boan azus ken n'on ket kataraz ur boan a baolineb. Ya, memes dosin. An oad eo bremañ a gov ni an oad hanter, an oad! pa soñje parroc'h an noaz, da ma divrec'h emañ ma noaz da mesk poan me ba-ud. Soaz, vai de hope wan o dir. O ma doe ma vlad bihan, du ma nac emañ treo. Nac emañ treo tamm bet. Jamai n'a ket mat ha da drazoiñ gantañ neuze. Ah, n'on ket ha n'on ket drazoiñ gantañ met n'eo ket se he se ha. Ah, hola hola hola ha gant penaos neuze n'on ket, n'on ket drazoiñ den a-ker met forzh penaos

D'an eurediñ-lañ 'ta person dont en o ene-hañ. Paeañ person d'an Doue Jamai, zamañ on tamall avat a diag un tamm ki-sall hag a chopal chopin mat just gant menon ket ma groaz. Wel a rit, n'eo ket an andro pa vat a sin da rait an andro pa ya. Da Jamai zo bet o bopred. Me pa an dien a vijen ma zud o lâret di, pa an de a bomde. Gouest a vri. Gouest a vri. Gouest a vri eta. D'am planet a skol tud all. Ne ouien sav da bet. Mann a bet an ger ouez ma vri. Se ma diskat or ha. Neuze skolaer ni va komañset diski din kontañ. A, B, C, D. Ha pet a vije pa sonerezh-te? Mat eo. Kalkul bremañ. Kalkul? Ya, anezhañ. Divizion. Drolloù amon ma paz-se. Gell mean. Sell. Pa vo lakaat mean, pe voilà, voilà, ba, bon ar mean. Ha pa vo tennet deoc'h kuit, pet chomoc'h hit ebet vat, gant e beb hon daou all. Trawalc'h din marc'had Montegern da vezañ zo. Ma ven tud o e oa pounner, met ma zreid e oa skañv, mirer lamm chun Deus a vloaz ha deus a-benn Porkizet. Neuze, ma kin, ma douekin, ma gwell oa deuet Joster, oa deuet o da diski d'ar re youl lampat a zailhet hag out evit pu breman eus ket mes sport, sport hon a sport lesan, breman ar re youl vat se a sport, Mimle gwechall ivez, ret oa lec'h zo. Met, si, benefill tud o, ma bet ur ras, a oant deut a dirijañ ar re yaouank, deut a vez prof war ar yaouank da sport. O hini vat pe soñj, plij ren dezhañ, met Me blija dezhe, met mab an aotrou maer ha ne va bet ar koulz-foud evitañ. O madoue, pa nevoa govet an aotrou maer Montmartre, leusket eo da frekañtiñ ar Sesilitz-se. Da hon eman eo bet o deus ar per dra ebet. Hopala, aotrou maer, Komzli deus an den a zo katerc'hoen e divara, gagn e tiora. An dalvoa e difik bihan da gae bara, a oa diwi tron ina. O, ma doe sel hema bihan, o hema da zaoulage di vam. O, jamme men ni tron all, geno i da da vri da neus ir. Ma, me fin dir ma meus daoulage ma mam, Gino ma zad a vri ma zad. Ma brago n'è che vo pe che hini ma zad pos. Se lade.